O nya mi, o nya mi, nya mi vɔe, o nya mi kɔ ɖe dzi koo. O nya mi, o nya mi, o nya mi vɔe, o nya mi kɔ ɖe dzi koo. Ŋutsu be nya mi he na tsaba etɔ le gbogbo. Saba o nya mi kɔ ɖe dzi ko he. Ŋutsu be nya mi he na tsaba etɔ le gbogbo. Saba o nya mi kɔ ɖe dzi.

Wo nya mi, wo nya mi, wo nya mi vɔ, wo nya mi kɔ ɖe dzi goo. Eye miawo nye ɖuwo dana na dzɔ ko miawo nye ɖuɔ papa va dzɔ ko miawo nye ɖuɔ fofɔ va dzɔ ko miawo nye ɖuɔ. Baba na dzɔ ɖe miawo nye ɖuwo dana va dzɔ ko miawo nye ɖuɔ papa va dzɔ ko miawo nye ɖuɔ fofɔ va dzɔ ɖe miawo nye ɖuɔ. Enye fɔdu de me mɔa dome ke va ye.

Wotɔ ƒo mi kɔ zikpui, kɔ zikpui. Zikpui ale ke. Eke ƒe mɔtɔ. Edɔ. Nɔ mi yɔre. Oui. Dɔ yira. Nyitsɔ ye ma. Ɔ nyitsɔ, nyitsɔ mo nɔ bɔbɔe ɖo. Mo nya vi o. Leke tsitsɔ nya na bia na gbɔ nya bia. Ah. O nya ndi ya me fɔkɔ. Hmm. Ale be nui va to gbɔ nyo gblɔ nam be enye yo. Ifa fɔji ko me. Nui ta me yɔre nye be. tɔ ɖe ɔvi o mawu nyo ita mo yoro mia de susu tso ŋdzi ne lé ku ɖe mawu nyo ŋu fia yi ɖeka ko tɔ adzi itɔ hã ku na nya ba nyigba yɔ katã le kɔƒa me eŋu katã amedzro na va adze me gbɔ anɔ anyi avua mawu nyo gbɔ kpɔ wo le gbã Me via ko dzi mí le be mega dzi o. Ne dzi ŋutsuvi ko mí dɔn.
Na nyo ɖi ma gblẽ ali ne srɔ̃. Esrɔ̃ gblẽ ali ne. Esrɔ̃ ko me kpɔ ɖa. Ne mi be mi gblẽ ali ne srɔ̃ via ega na ŋutsu bubu ɖe ge. Kwa ele be mía kplɔ ŋutsu ɖo anɔ ali gblẽ nu kakaka. Ewea. Sumi le ki tutu ne wɛ. Ke. Ma kwa bla dɔ ne. Hunɔ ene nye. Bla dɔ nɛ, megadzi vi o, megakɔ ƒe da ɖe eŋuti o, woablae ne dãa ko wòakɔ kui. Abla dɔ nɛ ko megavi dzi ge o. Megavi dzi ge o.
Ami ka ɖuna? O menye eh, yevu mi ma kɔe. Yɔ yevu ɖe Ami mia dzi. ko.
Ami le ta gbɔ ɖo. Esesi ko. Ne ɖe meyɔ via nyi me nya ya se o. Enyo.
Mabla dɔ nɛ ko mablae tẽe. Tẽe ne kui ɖe ku me. Ɔnɔ nenema kpotsikpotsi. Ema. Ekpa. Meda kpe. Taa. Mia do go. Taa.

Fame ne gala.
Nyaƒe vi madzi madzi ŋuti ta ne gala vi fama. Ne vi dzi gere abi fa. Ame dzi nyana o. Ame dzi. Etsɔ na fa. Mawu vi na gemi.

Ah, papa, ma do gbe. Egbe ne va.
Wa gbe ŋdi a.
Ŋdi afa me.
Edɔ. Ɖeviwo. Ofo. Wodɔ nye la. Wole. Nɔviwo.
Ɖeviwo. Agbe wa ke.
Eke ɖo.
Ɖeke nye tɔ.
Fia kolo kɔta gbe mele eyi ekpɔ le gbe ŋu.
Papa,
lãme mekɔkɔm o ko gbe sia gbe gbe nakanɔ agble agble agble ya ko dema. Gbe ɖo kpɔ, dɔkɔ awu. Hm?
Ne me de o ɖe, me ka de. Ah, papa, edɔ ame ɖo ɖam. Eva fɔ dzi me le. Tu tu tu tu.
Naneke ta o. Esrɔ̃ ƒe vi madzi madzi. Eɖe fu. Eta me ya gbe kwa tse me to wɔ dɔ leke o. Ɖevi ma dzɔ dzi ta.
Papa efu ɖem. Na teƒe me ya efu ɖem. Gake mi ɖo ŋu ɖe Mawu. Ta ma do agba ɖeka na. Nyɔnu yi ke mele vi dzi mɔ nɔnya do gbɔ ko. Kabatɔ. Wodzi vi.
eya ɖe dzia ko eta me dze ma kplɔ wò kple srɔ̃ ne míayi ɖe hunɔla gbɔ leke ne kpɔe hmm, papa wò ŋutɔ nya be aƒenɔ nye ƒe nu gɔmesese ɣi aɖo yi oh, aƒenɔ ƒe nya ya eh, nɔnɔnɔnɔ eɖe fu
eh, gake ɖe eh, mava gblɔe nɛ gblɔe nɛ ne nya yi ke wògblɔ na ma matrɔ ava gblɔe na

Gbe sia gbe ne menya kɔ ga da ɖe anyi ko akɔ ga la, akɔ ga la, mabiam tsɛ hafi akɔe o. Eme va nyateƒea?
Ɛɛ, mekɔe.
A Megblɔ nɛ be, Kɔ se ɖa kee gbɔna makɔ ga nɛ. Dzi ɖoɖoe.
Maxɔ ga fifi lae. Maxɔ ga fifi la. Medi be aƒeme le fii mafa na mí o. Mewɔ, mewɔ eyi tsitsia? Wò ŋutɔ wɔ dɔ nàkpɔ ga.
Meɖo biana hafi wona na ama. Ta, ewɔe ke boŋ nye tsitsia. Nɔviwò nanɔ wò gaxɔ me anɔ ɖuɖu ma. Gbetsia gbegbe nèva yi kɔ eƒe ga. Gbetsia gbegbe nàva yi kɔ eƒe ga. Wɔ nenie nye ga.
Alafa eve.
Nyateƒe ya.
Gake nye nye tsitsia alo? Nye nye tsitsia.
Ke mi wɔ dɔ nakpɔ ga. Ewoe nye tsitsia. Abe tsakpolie le ati dzi ene.

le agbagba dze. Mawu nɔ. Nyakpɛtɔ me la fi. Ɔɔ.
Ela tia ta. Ee.
Wezɔ. Yolo.
Egbɔ. Eya esia yi kɔdzi be anɔ nane wɔ. Awɔ ŋutɔ nye mo ɖe.
Ha enyo. Eh nu yi ta to yo. Eh yi koe nye be ebe nuwɔla gã ɖe le si. Yi ga to ŋu ada matsi alo awɔ matsi na mi. Míaƒe vi madzi madzi ku ke yɔ nu natso.
Nuwɔla gã aɖe li aɖe ama tsi na mí. Ao, nya meyina amemewo gbɔ o, elabe ne yi wo gbɔa, egbe wo be kɔ gbɔ̃ vɛ, etsɔ kɔ alẽ vɛ, kɔ dzomi vɛ, kɔ nui vɛ. Gbeɖe, nya meyi ge gbea yi ge tsɔ. Mana nànya be ɖe míaƒe me ɖe menye konɔ mínyo mídzina vi. Tanye me yige gba yige tsɔ.
Ekpɔ nya ya gblɔ me nana o. Enyu. Ne me gblɔ nɔ fia be míaƒe vi madzi madzi ƒe kuxi o nya ŋu ɖe tso ŋua nya ka gblɔ ge ne la na. Oh, nyaƒetɔ. Oh.
Tane gbɔgblɔ fia be menya ŋu menya nu tso nye vi madzi madzi nua. Oh. Enyo menye nya ma gblɔm mele o. Enyo menye nya ma gblɔm mele. Aƒetɔ do dzi lo. Tagbegblɔ ke be nye madzi madzi ya. Etso gbɔnya. Wotɔ kple ke fu kpe be mia dzi vi lo. Ega tso gbɔnya. Ao edze agbalo. Enyo menye nya ma gblɔm mele o. Ao. Eko me didi be na tsɔ de le me.
Ao tagbegblɔ fia be enye menye nya ŋjɔ nye madzi madzi nua. Nye aƒetɔ. Ni magblɔ me le na ma. Magblɔ mi nya magblɔ me.
Eviya dzi mi kata mi la. Ao. Ao. Do to na se.
Ekpea. Fofo. Panyigba ya ogble da ɖe megbea. Eh? Ɖe le gbogblom fia be tɔ ɖi vɔɖi ma. Eh? Nafa xɔ anyigba le mia si mia nɔ ya dzi kakaka vi madzi madzia. Eh? Eyi ta ko mebe natsɔ ɖe le eme yi ekpɔ ato atsɔ ɖe le eme yi enyui dim wole na mi yi se eyi la. Yo mesi ke me bu ta me tso.
Yi ko dzi mele na o ɖi ne ko nagblɔ nam tso gɔmedzedze koa yi ko eɖokuiwo trom eɖokuiwo trom abe xatsaxatsa ene.

Meku o, metso kɔ dze to. Nye dada ɖe wo vi ɖeka va nɔ me kɔkɔm o. Ta me na atike xɔ ƒe le bokɔ nɔ ɖe gbɔ le dzangana. Eke za do ɖe m ta me be ma tsi fia ne ŋu ke me yi mɔ zozo dzi. E na atike xɔ ƒe. Me kuku o.
Ŋu ka dɔ le mo le?
Edzi dɔ. Edzi dɔ. Me kuku o.
Dza yin gblo. Me kuku o. Oh.
Fofo nye fia ma atike ɖe. Nye hã me fia ge. Ne yi bokɔ nɔ gbɔa, ne wòkɔ tɔ nɔ wòa, ne zẽ mewɔ dɔ na wòa, nàzã tɔnye. Esia? Gake fifia zã do, ta makpɔ le kɔ yi aƒeme. Ta tso mí dzo. Sia.
leke aƒetɔ wa ɖe. edo vi.
edo.
eŋutsu ya menɔ teƒe ɖeka o. wọ́n tó dzedze. medɔ ɖe koe. awo nyama va yi ɖe agboli gbɔ fi ya ɖe. imetrɔa ma kpɔ mi ɖa ma kpɔ mi abe fɔfɔ ma ɖa.

Meva zã tsika ewɔ dɔ ta meva ma va da kpe nɔ ye nye egbɔ ya kple bladzɔ. O ne gbɔgblɔ me nya tsika ya me fia tsika wɔ dɔ na ya. Ewɔ dɔ la sista wo wɔ dɔ ka kpe nɔ ha. Ale ŋutɔ ne nya nye mɔ dzidzi kɔa ke ma ka trɔ adzi o. Yo na zɔ nyui.
Nade yue.
Yo. Eh, mau nyu. Oye.
Tsitsi wo do alo ɖe be enya nyuie ɖo adzura gblɔtɔ. Nane ne nane nye hiã kekea ma. Te me kpɔ via kwa. Wo be klo kpɔƒea ye klo fɔƒe. Eh, enwe nye be me hiã ne gbɔn ɖeka ɖe. Aku sa vɔn la ƒe nye me kekea ma.

Ta aƒetɔwo mekpɔkpɔ gbɔ̃ haɖe o ta ɖo agbɔ nagblɔe nɛ fia. Hum, enyo. Ke mesi, sia, ne gbɔ nagli ni, nali wò gblɔa, na manya gba, sia, elabe egbe nye fi ɖagbe, be Mawu ŋu akɔshi ɖagbe, sia. Yo, ke ne gbɔa, Meva srã me kpɔe.
ee, meva dzi kpɔe.
Yo. Bye bye lo.
Ee.

Kudu la. Nuka egbɔ? Kpɔ fia ɖa. Ame aɖe va dze gbɔ̃ le ka me. O. Osi gbɔ̃ la. Ao! Egbɔ ya míekɔ de ka ɖe afia tso ŋkeke ɖe si nue míeya. Be fia ko míde ɖe ka gbɔ ɖoa? Meka wɔ busuwuia? O!
Amea do dzi loo. Egbɔ ya míle ka dem ɖe teƒe ya xoxoxoa? Be fia ko mítsina gbɔ̃ ɖoe míeya. Fia mi tsi na gbɔn ɖoe. Leke va dze kpɔa? Le nya me ɖa. Ama do dzi no. Etsi etsi ha dada.
Etsi dada mi kɔm.

Nye hã mezu vitɔ. O woazu vitɔ.
Woayɔ be vitɔ yaka.
Yaka. Edzidɔ ŋutɔ. Evinɔ.
Hmm? Hmm.
Bebe mawu sogboli sa ɖe. Ee la.
Ele míaƒe gbedodoɖa se. Enya enya sesẽ wònye lo.
O dada dzɔ mele de kɔ na made atɔ dada dzɔ mele de na made.

famakpɔ tso tasinyama ŋuti nu nyia wofia ko nyemena le tasi ŋuti na tasi ŋuti ne edzi via kɔa yedzɔ wu ɖevia boŋ ɛn mi wu ɖevia nyo
tso kaɖedzi akaɖe ma wu tso ne mi mewu ɖevia ŋuti o nyɔnu ele be miawui
tso kaɖedzi mi ma gblɔ ne mami sia ne xe na vi mi le edua ma

Nye me kɔva gbɔ enye be nyateƒe ŋutɔ dze si ŋtsã. Nye megblɔna be mawu ame kɔa mado akpo kuku o. Buna ame nyuie ɖe ne meɖui kɔa enɔna dzi. Mebla dɔ na amegãwo megãwo srɔ̃, dukplɔla gãwo srɔ̃, pastɔ gãwo srɔ̃, bitsɔpu gãwo srɔ̃. Wole nenema fia womekpɔ fɔku aɖeke o. Gake tɔ ɖe evinye, tɔ ɖe evinye, mawu nyo. Mebla dɔ nɛ, mewɔ ɖe sia ɖe.